Tanaka, gogo, uya zvepano. Ko ndoda kutumawo ka pamashops aka. Wasunzwa musha wanzwa ifuti. Musoro ndowatokaminisa.

Eh, bamnini zvataimbotaura paya paya kuti mainini ati kuda kuya tida kuya tidozonora bamati no makazodidinizve mainini tati kumuda plus ah, eh. yini yoda mainini ke ndopa kuzorora ndotambudza kewe plus inini zvangu hasandanyatso prepared zvekuti ndingati ndauda kuti ah. aitambudzenyi handiti mukoka mafundana handidzana chii kukura ah. mazano pachimbo anopretenda ka

Eh, ana sekuru ndandauya kuti ndizokutendai nekundichengeta kwamakaita ndichienda kuchikoro sezvi ndapedza kunyora form four yangu saka ndandangazokutendai hangu nesezvamakandiitira ini ndandoda kumbokumbirawo kuti ndimboendawo kumusha kuna gogo ndimbonovaona ndozodzoka hangu kana maresults achinge abuda muzukuru asi pane zvina zviri kuitika hauri kukuta here aiwa sekuru uri nyimwa sadza ndi mbuya kubvora ndoita tsatsuro amukira mumakumbo muzukuru asi pane zvina zviripo aiwa kana sekuru ndandatoti pamwe ka zvairi nguva yekukohwa chibage ndimbonovabatsira kukohwa kohwa Alright, alright, alright. Ivo gogo vachatove ne two weeks vafona zvavo vachiti vada kutouya kuno vada vada kuzona chiremba ndizvo Eh, kutouya kuzokuona kuno votoenda kuchipatara saka unotenderwa zvako kuvamirira hameno kana vazoti moenda mese asi pari zvino Vari kuuya ana. Muzukuru ka nyaya yauri kutaura tiri kuinzwa asi shuwa zviri kutaurwa mm, muchembere udofona aitaura kuti ndiri kuuya ana ada kumboonekwa ndichiremba. Saka iwewe zvauri kuti uda kuenda uko umboona ona mbuya uye wabatsira. Don't worry. Mbuya vari kuuya kuno kunovaonera kuno. Iwewe uri pano hapana kwauri kuenda bamuzukuru. Kusvika maresults abude uende kubasa. Uri pano. Zvakanaka isekuru sezvamareva. Mm. Toita sekudaro. Saka unogona hako kuenda uye upedzisa izvo wanga uri kuita. Asi haa uri pano muzukuru. Ndizvozvo. Hapana. kunongera pane nyengetiro ah, zviro zvacho kuvhura muka makumbo tsatsuika muzukuru wenyu asi kuti akuti kuti okudya tatoshamiswa nezvaatiitire izvi zvikureka kuvhundutsa here sine blas

Ndisera kudare. Ngava zira rese tipindire imba. Magura timadika vanhu. Chinaringa.

Rude nayo mwana ndiri muno. Hmm. Okay. Ndobata zvangu nemuzukuru wako. All right. Mm -mm. That reminds me. Nezvo ndakutsvaga kamanhero wangu aende. Ndakandaenda mutoilet. Mutoilet ndakateera wana anombokuona. Saka ndanga ndiri mukitchen pena. Mukitchen macho handatombokuona ndakateera pese handakukuona. Hezvo. Asi yati mhosva. Handinomboti mhosva zvangu. Ndati upfudzwa tsengombe. Eh, kutongobvunza handina kumboti mhosva sorry kana ndakanyanyisa. Ah. Tiri kufuna kuteerwa zve kunga tiri musporotiraiti kwese kuteera uko. Ah. Kundoratsana ndandiri pandandiri. Hai ndinonge ndakuonei zvangu. Vanga muri panga asi pane zvamanga muri kuda zvanga zviri important. Ewa ndakatongopepukawo ndikaona munhu asipo saka ndakati regai ndichitsvage kuti chii chaitika. Ko munhu anoita mudumbu ka akatofira kutoilet. Saka hameno patakapotsana asi ndakanga ndichimbori mutoilet ndikauya ndichizombogara mukitchen. Umm asi ndakatarisa nda kwandakaona. Ehoni takaradzana basi. Umm kuti zviri right hazvo. Horaiti. Saka apa pane here dhiringi zvemunga murumwa dhiringi mukondipawo zvendimwa. Horaiti rega ndinokutorera. Eh.

Oh. Um, ndisati ndakangana pane nhamba yati kutsvaga. Ndiani? Ati shamwari yako anonzi Trust. Ah. Aikungoti munhu musvini. Unga munhu musvini wani? Tisina basa. Anga chimbodei? Anoti ari kukutsvaga. Since ndakanga handisana mbokuona kana une mukomana zvako.

Sorry zvavo sorry asi vanacho ndozvavanoita sorry avo ndichataura naye sorry

zvevakomana handimbozvidei but ukaona munhu achiomba kwenyu munhu atori serious haasi tomboda zvekutamba nemunhu atori pachokwadi saka ndisi kuziva chingopuwa chansi zvayo haina hangu handikwanisi handizvikwanisi auzvikwanisi nekuda kwei unongomupa chansi wani chete havarume havaita Varume imbuka chenzo here? Andika. Anyway, andinoti chema zvakati kuri dandiende zvangu asi usazodari next time.

pamwe pane chiri kutibatawo chichingodinga inini newe wesi kana but izvozvo vanhu zvekumusha zvezvo zvinobata mushonga pamwe ndizvozvo izvi hazvina mhepo mukati here ha ah, ipapo zvingoda kuona dhokota first zvimbofoneaboys haanasifara nazvo ndiri kuzvinzwa ha ah, chokwadi blaz orit ne pamwe zvimadzinza zvadee Tanaka. Uri mwoyo. Nachitezo chiramba kwanyaraza.

Munyamisi vakurumidza kubva kubasa chinyi? Waita sei? Ndisonzwa musha. Vachirongo futi. Ndangobuda warashi mupendi mangu andisinzwisa zvizvo kufamba sei paprivate pata. Waita rashi mupendi? Kuti mafuta? Andisiza ndatombofunga pamwe isipo. Ezvi. Unozindakachinja sipo izvezvi. Hey. Yeah, zvetingoita manje tingoita kuti titsvake chiremba muonekwe zviri apa pamwe mareaction hmm, shuwa kozi hmm, ndatofunga sipo yangu totomboishandisi ndatomboisiya hmm. uri kunzwa zviri kuita kudidini rashi yacho kana iri iri uri iri kunyatsovava chai

amukutaridza kuti makapasa seiko haa zvekupasa izvo haa inamim chero anenge angobuda iwayo zvinhu zvacho zvairema izvi zvairemera asi kai mamisingavereki haa taiverenga ingwani gogo mozivani ndoverenga wani asi kuti hauzotauri zvakuchiti kuti ndazopasa ukazobuda wakafoira manje zvinozonyadzisasvikai zvenyu

Taurai zvenyu nyika ndimbozvipa zvangu ndinoradzika mwana wangu. Teresa. Zvino tanaka ndoda kutaura nemi not ndoda nemwoyo wese but i think ukanyatsondiudza chaundirambira chinhu chacho ndotambanga handidzoke zvekare It's a long story, trust. Zvinorema kuti ndizvitaure. Kukuda ndingakude zvangu but it makes no sense. Why? I think zvawauya it's okay ndikakwanisa kana ndikwanisa kutitaura iwe ndikuudzi zvekuti nyasha yakamira yakadai so

ndakazvisati zvangopere ndakamboedza kumwa mishonga yechibhoyi yandaimbonzwawo nevanhu asi hazvina kushanda zvakamba zvichirwadza Pesa pana ndakanyarara gogo ndishaye kuti ndozvitaura sei. Ndaiitya kuti pamwe ndinobva manobva mandidzinga pana. saka naiita nako wakadi kundiudza nguva yese ndaitya gogo waitya inge tinotaura wani zvese wani sori yenyu kukana ukudza ndeshe tinotangira papa kuda wakandiudza kare zvese zvisina mboramba zvichiitika musokuru zvinyanyondibata gogo mumwe musi akatombopinda mumba mangu ive manheru che murimo makatorara mumba menyu vanouya uchipinda murumu mangu achirara nini saka umwe musi ndakambomutsvaga ndikamushaya ha ah, zvakatooma chaizvo izvo zvisikewo kutotaura muzukuru kakana neni tatonzwawo ndasi tombozwa tiri kubva kupi zvakaoma life yakurarama chei muzukuru ka haina kunaka aiwa kandudza nguva iripo saka patoita sei manje i think yeah. sekutara kwaaita achiti pese panenge usiku ndopanoitika zvinhu izvi we can do a plan from that totangira papi toona kuti one day can try to comment kuti motange mapana unozoona kuti zvii zvinosara zvichiitika musika kuti ndizvo hmm. eh, zvakanaka ini nemangwana ndinenge ndiri paofu kubasa handisi kuno asi ndichabuda ndichindienda kubasa